Ытык Күөлгэ бииргэ үлэлиир коллегабыт, омук тылын учуутала Екатерина Григорьевна Захарова дьиэтигэр сылаастык, сымнаҕастык хонон туран, Сарсыардааҥҥы үлэни-хамнаһы мүрүтэн, педагогическай экспедициябыт иккис күнүгэр эрэллээхтик үктэннибит Хадаайы түмэлэ Таатта өссө биир киэн туттар үтүө сирэ. Манна икки тыһыынча биир сыллаахтан Ытык Күөллээҕи Таатта литературнай, художественнай түмэл үлэлиир. Бу Дмитрий Кононович Сипцев Суорун Амаллаан Чөркөөххө уонна Суоттуга тэрийбит түмэллэрин кэннэ сүрэҕин-быарын ууран туран төрүттээбит үһүс бырайыага.

Түмэлгэ худуоһунньук Иван Васильевич Попов, народнай артыыс Анна Ивановна Егорова олорбут дьиэлэрэ, оттон галереяҕа саха култууратын көмүс пуондатыгар киирбит үйэлээх оҥоһуктар, хартыыналар саха эрэ куттааҕа сүргэтин көтөҕөллөр

Уонна бары баарбыт. Баарбыт. Айыы кыһатын оҕолоро бааллар. Сөп. Уруокпутун саҕалыыбыт. Идэлээх олох айыыта. Идэлээх олох айыыта. Улуу суорун. Улуу суорун. Бэттэх буол. Бэттэх буол. Билии уота умайда. Билии уота умайда. Үөрэх саҕаланна. Үөрэх саҕаланна. Үөрэнээччи буоллум. Үөрэнээччи буоллум. Сүлгүр. Балаһыанньа күҥҥэ Чөркөөх музейыгар саҥа сырыттым. Олус үчүгэй айылҕалаах, кэрэ көстүүлээх, урукку элбэх араас тутуулары, оҥоһуктары аҕалан муспут Хворном олоон улахан сүҥкэн үлэни оҥорбут диэн олус сөхтүм, махтайдым. Уонна бу билигин Бу оскуолаҕа сылдьаммыт эмиэ паартаҕа олорон, уруккубутун ханан, былыр дьэ бу эмиэ оҕолору үөрэтэн, такайан, бу маннык ииппит дьиэлэригэр сылдьыбыппыттан олус үөрдүм. Бастан туран, мин ханыахпар бу Таатта аҥаардас сахаларга да эрэ буолбатах, элбэх дьоннорго үгүрүйэр иһиринэн буолар, ытык сиринэн буолар Сахалыы метка диэх хоһоп хайаан даҕаны саха киһи бэйэтин сахатын үчүгэйдик историятын, төрүттээһинин билиэн баҕарар буллаана бу Ойуунскай алааһыгар сылдьан, элбэх уруйааччылар Алампа, Кулачика Кэллэ, Ойуунскай Суорун Омоллоон уонна атытта атыттар үөскээбит сирдэрэ. Онон бу биһи айыы Айыы кыһата оскуолата маннык учууталлар бэйэбитинэн кэлэн бу ытык сирдэрин аһыдьарбыт үрдээх суолталаах дии саныыбын. Кэнники да көлүөнэҕэ үөрэтэрбитигэр, көрдөрөрбүтүгэр. Уонна бэйэм Таатта киһитэ буолан тураммын бу бэйэм дойдубар кэлэн бу оскуолабыттан бэйэм коллегаларын кэлэн иннинэ бу убаастаан, сүгүрүйэн бу ытык сирдэргэ бэйэм дуоһуйа илдьэ сылдьабын уонна астынабын кинилэр кэлбититтэн. Бу тэрээһини тэрийбит Лидия Петровна үрдээх улахан проект курдук паар дьэ айан дьарык диэн онно ытык сирдэринэн сылдьыы диэн кэнники биһиги айыы кыһатын оскуолаларыгар сүрдээх суолталаах киэҥ кэскиллээх үлэ диэн таһаарыыбын онон таатта иһигэр кэлбиппит маннык ытык сирдэргэ кэлбиппит олох улахан дьол

айылҕаны көрөн маннык кэрэ айылҕаҕа уу дьоно төрүүллэр диэн көрдүбүт уонна элбэх бааны биллибит көрдүбүт оттон учуутал маныка дьиэхтээх эбит дии санаатым хана ону бартан көрөн истэн бэйэҕин толорон баран отойгун үөрэтэр үөрэнээччилэргэр тириэрдэҕин таатта сирэ дойдута айылҕатынан олус баай Ол баайа хайа да киһини абылыыр угуйар кэрэтигэр, ырыаҕа-хоһооҥҥо хоһуллар талыы талба бэйэтигэр. Онон биһиги экспедициябыт бу көстүүнү эмиэ бэлитии көрдө, хатыламмат кэрэ көстүү күөнүгэр ылларда. Салгыы биһигини куобах буһарбыт уонна Амыдай алаастарга айан күүтэр. Ытык кырдьаҕас дьоннор бу сыллап ыарыыларын Ыллам дьэллэр мыырынан, ыллар туойан иһиэҕиҥ Алампа алааһыгар кырдьаҕас экскурсовод, убаастабыллаах Николай Ефимович Попов олус интириэһинэй кэпсээнэ толору уһуллан баран, биһиэхэ биллибэт төрүүтүнэн сотторуллан хаалбыт. Онон экспедиция кыттыылаахтара Алампа ырыаларын ыллаабыттарын билиһиннэрэбит.

Быйыл суола-ииһэ кууран, аараттан сатыы кэлиэхтээх дьон массыынаннан ситэри тиийэммит, сүргэбит көтөҕүлүннэ. Уонна Кулаковскайдар, Иван Кулаковскайдаах укулаахтанан, маллара, аһаллара, сүөһүлэрэ астаралларын норуокка диэн ааттаан тутуллан ылламмарын ханна скайданыахтара эбитэ буолуо киниттэн биэриэхтэрэ да киниэхэ эмэ тиксиэ этэ ол оннук былааннаабыттан тохтооһуннар инньэ гынан ильяс алексеевич миэхэ мин эһэбин холхаанай диэн адьас таптаан өтөргө дылы сүрэҕэр сүрэҕиттэн таһааран оҕонньор аатын ааттыыр этэ Кинигэтигэр баарда. Кинигэтигэр баар дити тылыппыт эҥин. Мин олоҕо иһэм үөрэҕэ оһуохталлааги. Мен ити биһи дьиэһигэр баар кэпсээни, ийэм кэпсээни кэпсиирим. Мин оны хуйбутум, кинигэҕэ баар, ахтыылар баар букуттаах. Оннуттан манна дьону делегацияны ол иһигэр өксөкүлээхтэрэ барта хаста да галаһырыттык, арыллаат, Иван Михайлович кининэн Ондуруһаптыын ити мин быраатым этэ тахсан, онно кини телевидение тойон эрдэҕинэ киниэхэ үөй киирэн туохпар оччотооҕу Отуос баар, кэлин Людмила баар Боробору манна оҕолон хахабы таҥас таҥнаран баран чэ Өксөкүлээхтэр манна күннэрин күһүөрү бүтэн турабыт. Ити сэргэ мин уол уҥуохтордоон ни таба бэйэм кэлэн мээрэйдээн тоҕо жатаан Кулаковскайдарга аймахтарын курдук сыһаннаабын наһаа хөбүгүт дьонум ийэм барахсан бииргэ оонньообут Ильяс Алексеевич ким Ильяс Алексеевиһин ботун туохтуур этэ, өрө тутар этэ, аны Өксөкүлээх ырыатын хоһоонун төһө да үөрэҕэ хотон дояркатын иһин, ити саха дьахтарын иһин бүтүннүү туох баарын батын наһаа сирдик кэпсиир этэ. Аны үөрэх оһох була улаханнык сыанаҕа иҥнэ дьоҥҥо кэпсээбэккэ хаалларыылаах. Төнүн ону бэйэм ахтыма киллэрбитим, ону ити Бу үксэ туохха Өксөкүлээхтэр дьиэлэригэр бу тохтобугар бу нэһилиэк оҥорбут, нэһилиэгинэн оҥорторбуппут бэтэрээннэринэ. Эмиэ дьиэтэ биһиэнэ Суорун Уллаан Хадаанньатына. Оттон ити күөх кырыыһатын мин хаптара сатаабытым. Оттон мин буолла бүгүн Лидия Петровнаттан көрдөһүөм этэ. Бүлүөрдэ үчүгэй саха тылын киинэ саха иһигэр буолбут тэрилтэ Өксөкүлээхтэр бу балаҕаннарын киин оҥостон ыччаты манна лааҕырдыахха бөһө туох да тула өттөбүтүннэтэ дьон-сэргэ суол-иис көрөгү курдук баар онон да бу дьиэни-уоту шерстеваҕа ылан кэлэн субуотунньуктаан, кэлэн бэйэҕэ Тааттаны кытта дьиннээхтик эн мин дьэһэн саха тылын туһугар үлэлии хамсыыр баҕалаах буоллаххытына, бу иһири дойдуну бэйэҕит баайгыт, долгут, дойдугут, этэргэ дылы оҕолору аҕалан үөрэтэр кыһаҕыт кыһыл ынаргытыгар күндүлүөм этэ. Муну өһүгөлүөм этэ. Бии элбэх иргэ тимээх ааласка иҥин лааҕырдан холор мандарга да барабыт иҥин ол гынан баран дьэ Биһиэхэ били Айана быт да транспорбыт уонна буола бу пандемия буолан хаалла дии бу икки сылы быһа дьэ ол барыахтаах сылдьар да иһитбитэрбитигэр кыайан тахсыбаппыт диэн. А так буолана бити базалаах киһи холор хаһан баара ханнык баар диигинэн тыынча этти түс үс оҕо дии. Ону били туоҕунан хайыахха болу маннык били система курдук бу хаһыс эрэ кылааска сылдьыбыт оҕо Тахсыбытоҕо, бу кини иһиттэ-хотто диэн, онон дьэ бу Өксөкүлээххэ кини кэлэн бу манна туох эрэ дьарык иҥэн, туох эрэ субботника да кыттаан, кэлэн билэн, маннык хааман-иһимэн, баһалгыннан тыынан, тугу эрэ иҥэринэн, айан Наһаа үчүгэй туох лааҕыр курдук буолуон эмиэ ылла хас да иһиргэ маннык. Ити холор кустук мэҥэ хаалас төхтүр лааҕыра холобур алын сүһүөххэ чугас буоллаа дии. Оттон ырааттар ыраатан били дьэ хайаан тэнийэн барытын били хаха атыырын атыахтаах диэн саха өйдүүрүн ону тугу гына били төрүт дьарыкка кытта устаҕына өйө санаата сайдан кини дьэ бу дьэ хахата уһуктан дьэ туох көҥүлүн ылан Били сахалыы өйө-санаата ситэр-хотор буолаа диэт, айыы киһитэ буоларыгар диэн. Ол иһин буолаа итини араас сирдэргэ буолуон сөп биһиги булааттыктарын аһаа били баазалар биһи тирэх маннык сиэттиһэр диэбит курдук били баазалар бааллара наһаа үчүгэй буолар этэ Тааттатык кэрэһэйдэрэ диэн экспедициянан оннуттан тахса оҕону сэттэ сылын эрэ диэри илдьэ кэлэһэр дьон курдук наһаа оҕолор элбэҕи бу саха бу биһи бүгүлэрбит чахчы маннык айылҕалаах сиргэ олорбуттар, маннык сахабыт тыла бу уһу бурдук тыа иһигэр уһу бурдук дьон олорон маннык хайдан бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэ кэлбит эбит тоҕо дьэ маннык бэйэлэригэр истэригэр ыйытыы бөҕө үөскээбитэ онон билигин бу Амадальга кэлэммит бу музей үлэһитин кытта сылдьар кини эмиэ наһаа бэйэтэ ис сүрэҕиттэн ыалдьар буолан хобурдук этии этэр дьэдьэ оҕолору манна лааҕырга курдук тэрийэн сайыҥҥы кэмҥэ ылан хайа көһөрөр диэн оттон бу хахатыын нэһилиэннэр диэн уонна биир улаханынан аулаҕынан бу улус утуйан олорор хаха улууһугар баһаҕын факультетын дарыйар көһөр диэн улахан санаан этэр биллэн туран Биһиги оҕобутугар аҕа тойон уһугуннарар буоллахпытына айылҕабытыгар, кичэммитигэр эппитигэр сылдьарбыт, киин салгынын тыынарбыт, маннык олоҕу-дьаһаҕы олорорбут олорор эрэ буоллахпытына, дьиҥэ олохпутугар ити баар эрэ буоллаҕына чахчы били дьиҥнээх толкуйдар буолуо диye. Онон

Мин бу Халыыталба алаастары, ытык алаастары көрөммүн, сүрэхпиттэн олох долгуйдум, үөрдүм уонна хадьыра итэҕэйбэккэ сылдьар курдукпун. Эрээри хадьыра бу туохтарга кэлэммин, алаастарга кэлэммин төрөөбүт дойдубар сылдьар курдук туох киирэн таҕыстаныаха. Ол кээтээнэ мин эдэрэ ити быллаардарга сасыһан онньообут, ол куулаҕа тоннообут, бу халдьаайыга сүүрбүт көппүт, иликкилээбит курдук анаа киирдэһэ билэр сирдэрим курдук. Тоннук курдук саха хас биирдии саха үрэҕэр барытыгар күндү сирдэр буоллаҕа дии. Ол иһин оннук туох киирэр. Онхайдара бордук бу ити икки алааска сылдьан баран манна кэлэн иһэммин инникки санаатым бу ытык дьоннорбут айымньыларын өссө кусааҕаммын арааһа ол иһигэр туох эрэ маннык күлүүс тылларбын бэйэбэр туохта күлүүс тылларбын буламмын туох эрэ тугу хаҥаны көрдүүрүттэн быһылаах бу кырыыбыт мээнэ буотах буллаҕа дии спирди киһиэхаларытыгар туох эрэ хаҥаны арыйар саҕар хана туох эрэ холбоһур биир буолуохтаах хайаан даҕаны көрдүөм дии санаатым тоҕо диэтээнэ бу туохтара ол тоҕо күрэхпэр быарбар чугастарый барытын били аахпыт көрбүт курдук буоламмын ол оннук чугастар буоллаҕа дии ол аата ол ити хаалларбыт айымньыларыгар ким диир хайаан даҕаны саха киһитигэр хас биирдии киһиэхэ туох эрэ

оттоку олук алгыһы айымньытын хайаан да ааҕан бардахха сатанар диэн санааттан тутатына ол өлбөт-сүппэт айымньыны булан, этии-этиинэн үллэстэн, ааҕан, санаабытын толору ситтибит, экспедициябыт биир улахан соругун толордубут. аныгылыы албастаах сахха айқалы тардан алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын Субу, кубулҕаттаах ийэҕэ, уруй тосхойон, туойдаҕым буоллун, оҕолоох доҕорбор! Түскэ сүбэлиибин, Томторго сургулуубун. Нуучча ньургунун кытта туруулаһар доҕор буол, саха талыытын кытта самдайдаһар атас буол. Үрдүк үөрэхтээхтэри кытта Өйөнсөн үөскээ. Бэрт мэйиилээхтэри кытта тэҥнэһэн сэргэстэс. Албастаах санаалаах алыс хаайбатын, кубулҕаттаах толкуйдаах олус хотуппатын. Омук одуруннааҕыттан охтон биэримэ, татаар тыллаахха таба ньаҥсатыма. Көй көмүс ордуну көҥүллээн үөдүт, ииримэ көмүс диэни иллээн-салҕаан тэнит. Сыһыы-сыһыы муҥунан сыспай сиэллээҕи сытаан сырыырҕат, хотон-хотон муҥунан хороҕор муостааҕы хото холбоотто. Күүстээх үрэх күрүлгэнин курдук күдэн үптэниҥ, халаан уутун халҕаһатын курдук халыҥ харчыланыҥ. Үрэх-үрэх баһын үмүрүтэ тардар үлүскэннээх үптэн, тайҕа-тайҕа баһын тайыммахтаан ааһар талааннаах сырыылан. Элбэх-элбэх сири эргийэ сүүрэр эҥсиилээх кэпсэтиилэн. Окурук тухары ордук санатар улахан суолталан. Бар дьоҥҥор батталлаах күннэригэр баараҕай баҕана буол. Сон норуоккар солбонуйар кэмигэр сон дурда буол. Хараҥа норуоккар хаалар кэмигэр халыҥ хахха буол. Саха айыы саҥнаах санаатын астыннаран саргытын салай, дьокуут омук сордоох олоҕун толкуйдаан, дьолун туругурт. Үс дойду өйүн түмэн, өрөгөйүн үрдэт. Тоҕус улууһу тоторор кумалааннарын дурдата. Аҕыс улууһу аһатар араҥнарын аҕата. Сэттэ улууһу иитэр иринньэхтэрин ийэтэ буол. Абааһы санаалаахха, түҥнэрэ өйдөөххө, үөдэн сүрэхтээххэ, хатан харахтан, хабараан майгылан, сыты, кылыс тыллан, Бардамы бахтат, дохсуну тохтот, көлдьүнү күөй. Арыы үрдүгэр арааҕы дагдатыма, үчүгэй үрдүгэр мөккүүнү көбүтүмэ. Төрөтөр оҕоҥ төлкөлөннүн, иитэр сүөһүҥ күрүөлэннин, аан ылаһаҥ алгыстаннын. Айаҥат хаан аймаҕа аан ийэ дойдуттан арахсыаххар дылы абырыы сырыттыннар, күн ийэ улууһа күн сириттэн күрэниэххэр дылы күрүө-хаһаа буоллуннар. Киэргэллээх аатын кэнэҕэс кигэ диэри Кэтит Сибиир киэлитин тухары кэнчээри ыччат кэпсээнигэр киириэхтин. Үрдүк үтүө аатыҥ үйэттэн үйэҕэ диэри, үрүҥ күн анныгар, өһүккэ омукка үргүлдьү сүүрэн өс хоһоонугар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күннэн уһун уруйдаах олохтон